maida kuti aite serious sei peter moyo nemangoma imimi muchimukombeya nababa vake each and every moment yamunowana mukana mafanzi esungura ndiwo ari kuuraya peter moyo each and every day paari kuzama kuita eh, zvemangoma ende zvinozoita kuti iye apesira akuita maskits because ndokwaari kuwana much appreciation tikada kutarisa kuti isusu mafanzi esungura ndisu tiri kuuraya sungura nekuti pese pari kuzama kusumuka mwana wemuimbi aiimba sungura achiteedzera musambo wesungura tiri kubva taita sarudzo yekuzama kumukombeya nababa vake sezviri kuitwa kuna peter moyo Peter Moyo anogona kuimba asi tinozama kumukompeya nababa vake tichiti haana izwi rakanaka. Vamwe vanobva vataura vachiti ye Peter Moyo anokundwa naTongai Junior. Tiri kuzama kurwisanisa vanhu vakasiyana vane matarenda akasiyana vanoita zvakasiyana tichida kuti tiwane relevance pane zvinhu zvatinenge tichifungidzira kuti ndizvo. asi kadei isusu mafans esungura tainecha vana ava kadei vana ava varitori on a better stage as compared to the stage yavari eh, pari zvino and eh, tikada kutarisa vana vevaimbi vaiimba mimwe misambo yataifarira kudhara yedu yemuno muzimbabwe nechivanhu vava kuchuza kuimba mimwe misambo yakaita sana hip hop yakaita sana afro pop vari kutambirwa ikoko pasina kukombewa nevabereki vavo ende zviri kuita kuti vaimbi vazhinji vari kuzozama kuramba vachisumudza musombo wesungura vazotiza sungura nekuti vanhu vesungura we are very rigid we want them to sound like their fathers we want them to do things exactly as their fathers forgetting kuti ivo they are a different breed altogether Peter Moyo ari kusafa hatred ine vanhu eh, kusungura because mafanzi esungura hatisi kukwanisa kutambira Peter Moyo sezvaari. Varipo vaimbi vazhinji vane mavoices mamwe atori very ridiculous vatinoteerera eh, tichiva accepta sezvavari handichadome mazita because ndikadoma mazita pano panoita hondo asi ukada kutitarisa kuti voice rapeter moyo ritori even sweeter than those voices even creativity yake the penning game even magitari everything is on point but mafans esungura somehow they have a reason to hate peter moyo and for what reason we don't know because hatingati peter moyo haana talent tarenda anaro and chinozoita kuti asaramba achibudisa mangoma each and every now and then inyaya yekuti iyoyo tiri kuzama kumukompeya iye nababa vake of which kuti tiri kukanganwa kuti tongai aiva tongai ende tongai ndiye akasiya agadzira ground but the, for the legacy to continue let us accept Peter Moyo saPeter Moyo. Let us accept Tongai Junior saTongai Junior. Nekuti kaumbimbindoga kari kuita kuti vana ava vatadze kubatana kari kubva pa push iri kubva kumafans vachitaura zvekuti hee nhingi anokunda nhingi ende ndinoziziva zvinoitika kumaartist ukatanga kuudzwa kuti unogona iwe kukunda nhingi unotanga kutozvirova dundundu because wakufila kuti i have achieved a lot yet kuti there is power in collaborations there is power in unity and as a clan yethe moyos kade vabatana utakataka yairamba ichienda mberi and we could have heard a lot of good music ichibva to from this two so let us try to push mangoma tisavenga peter moyo because peter moyo music yaari kutipa so far handisi kukunyeperai mutakunanzva mutakunanzva and mukada kutarisa even his last release on youtube numbers don't lie but ukada kutarisa most of the people vakateerera song iyoyo ndo vanhu vasinei nesungura vanhu vanokwanisa kuti sungura iende mberi